Dwi wedi dod yma heddiw i edrych ar ddau feic modur Royal Enfield a ti bi ar ddau dwi'n deall? Ia.
A be' fedri ti ddeud amdanyn nhw?
Wel, hwn di'r hynna de. Ia.
Uh, 1949.
Ac allan o'i brynu gan Arthur Jones yn Sir Bryd. Ac gath ei werthu yn Llosarna gan A.J. Williams. A pwy stad oedd o pan nes ti gael o?

Gwynedd, dwi'n meddwl nawn ni gychwyn efo'r suspension cefn. Yndi, ar hwn am bod o y flwyddyn yna, does na ddim suspension yn cefn, mae'r ffrâm yn solid de. Mae'r suspension springs yn y set wrth gwrs. Ia, a sut mae hynny'n cymparu efo'r un... Wel ar hwn, ma' 'na be' ma'n galw swinging arm, ma' gin hwn suspension cefn. Ma'r ma' raid i chi mynd i fyny ag i lawr de.

A beth am y cylinder head a'r barrel? A ma' hwn un, ma' chi cylinder head a barrel cast iron ar hwn, trwm 'lly. Ia. Cast iron.
Ar hwn yn bydde mwy modern ma'r cylinder head a barrel yn aluminium alloy 'de. O ia.
A ignition? Plwg yn ca'l 'i danio gin be' ma'n galw magneto. Hwnna 'di'r magneto fan 'na. Ia. A ma'r batri yn ca'l 'i jarjio gin dynamo. Ia. Six volt dynamo 'de. Ia.
Ar hwn yn bodoli fwy diweddar, gyda chi electronic ignition sy'n tanio'r plwg a ma'r alternator yn chargio'r batri hefyd yn twelve volt 'lly. O ie. So ma' hwn style electrics hwn mwy modern nac oll ydi. Dyna o'dd y stylish o hwn, magneto ignition. A a a a lle ma'r batri yn dod i fewn i gyd o hyn? Wel ar hwn ma'r batri yn bwysig i'r i'r motorbike redag de, ond ar hacw Neith o danio rhedag heb batri o gwbwl. Oho. Mae o'r batri yy o'r steil adeg ynny yy six volt yy... Wet batri? O ia oedd lead acid batri ia. Ond yy yr un un math o fatri sy yn acw wrth gwrs de mond mewn type fwy modern 'lly de. A'r gear change?
Reit yr oed yma o'dd y gear change ar ochor dde. Pam hynny? Rw reswm? Yy am bo' rha- ran fwya o bobol yn yn isio 'u troed a llaw de wrth gwrs de. O ie.
Ond wedyn ma' nw ma' nw 'di ma' bob yy manufacturer yn y byd wedi ca'l o neud i fotorbikes ŵan efo'r g- yy gêrs ar ochor chwith ŵan, wedi ca'l 'i newid yr ochor chwith ydi hwn. Ie. Deud y gwir de. Do- do's 'a ddim motorbikes modern efo'r gêrs ar y dde 'im mwy de. Ond yy yr oedd yna o mwy neu lai bob motorbike. Ie. Rhyfedd de? Ia. A'r starter? Reit, ar hwn, dach chi'n iwsio kickstart yn unig de. Dach chi'n cicio hwn i gychwyn o. Mechanical eto de. Ia.
Ond ar hwn ma'n electric starter. Dach chi'n iwsio wrth gwrs botwm o'r batri. So ma'r batri wrth gwrs yn gellu cychwyn hwn wrth gwrs de. Ia. O hefyd digwydd bod ar y ar hwn ma' 'na kick starter hefyd de. Ond ar lot o motorbikes yr oed yna do's 'na ddim kick starter. O ma' 'na kick starter hefyd?
Hefyd oes ond ar rhan fwya... O ie. ...o bikes eryll ma' electric start yn unig de. Wedyn, dyma fo yn y pumdega, ar ei ffactri o Royal Enfield, gwerthu 800 i'r Indian Army yn India, yeah. wrth gwrs, de. A dyn am bod wedi gwerthu gymaint, a bod hi'n army hefyd, o'n nhw isio neu siŵr bod nhw'n cael cyn o sper darnau i barag hir, lle. Ie. Yeah. So o'n nhw'n o'n nhw'n sipio darnau dros o'r wlad yma, a dwi'n siŵr os o'n nhw'n neud nhw, ta asemblo nhw, adag ynny,

Mae rhain wrth gwrs wedi gorffan yn 1967. O!
Diddorol iawn ynde y gwahaniaethe rhwngthyn nhw. O ma' fel ma'r blynyddoedd yn dod mlaen wrth gwrs ma' ma' hwn yn fwy debyg be' sa chi'n galw'n feic efo injan o dydi? Ma' hwn yr un peth mewn ffordd ond Ie.
mwy fwy newydd 'de? Ie. Yym. Ie a be' 'di'r syniad ca'l hwn ten? Dwi'n gwbo ti'n hoffi motobeics. O. Wel. Beiciau modur ne' i ddangos nhw? Dangos ia ia. I ddang- Ia ia ia. Yn y ti 'di bod yn ddiweddar? O, da ni bod yn y Sioe Nefyn. Ie, yeah, a ti'n ti cael... Be, be, be ti'n gael am fynd yno? O, rhyw plag, fechan. O, diolch am gen ti?
Na, o, Na. A ti'n cael mynd i fewn am ddim, wrth gwrs? O, da. Mae hwnna werth rhywbeth. A bobl o lot o ddiddordeb yn does?